Ну, миңа ошыйдыр менә шул процесс инде. Алыштырырга, тегене киеп карарга, моны киеп карарга, тегеләй итеп карарга, болай итеп карарга. Бу өлешләрен кисеп атырсыз бит инде. Юк, реклама түгел. Юк. Мысы килешми, безне киеп торма. Кемдер ашый, кемдер кибеткә бара. Дөрес. Булыгыз Гөлчәчәк, булмагыз Айсылу. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы, аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова һәм без бүген сөйләшәчәкбез бик кызыклы гына темага. Э, Стиль, мода, зәвык турында бүген безгә сөйләячәк стилист Лилия Тимирова. Лилия, хәерле көн. Исәнмесез, барчагызга да. Бик шатман шушы студиягә ялкын редакциясенә килүемә сезнең белән танышуыма күрешүемә без сине биредә күрүебезгә шатбыз инде кайчаннан бирле зарыгып көтәбез кайчан килә икән лилия кайчан безгә серләрен ачыр икән кайчан сөйләр икән безгә стиль турында мода турында дип инде сораулар да бик күп килде һәм искәртеп узырга кирәк безгә сорауларны җибәрә аласыз сез дә караучылар да тыңлаучылар да укучылар да нәкъ менә яшьләрдән яшүсмерләрдән хәтта олы яшьтәге э, безнең аудиториядән килгән без сорауларны алабыз җыеп һәм инде кунакка бирәбез менә шулай җыелды безнең сораулар һәм сезгә хәзер биреләчәк сез әзер булсагыз без башлыйбыз әзер димәк кайчаннан башлап нәкъ менә мода, стиль белән кызыксына башладыгыз һәм инде шушы өлкәдә кайныйсыз? Аның беренче башлангычы дип әйтим инде, беренче билгеләре булгандыр кечкенә вакытта. Чөнки мин бик нык ярата идем кием алыштырырга. авыл җирендә беләсез бит инде кер юу процессы бик катлаулы әле ул хәзер генә һәрбер өйдә әллә ничәшәр кер машинасы бөтен теге автомат нәрсәләр дип әйтим инде ә ул вакытта гади генә машина әни көне төне эштә без өч бала әбекәй бар әйме һәм лилия шушы бер нинди ничек дип әйтим инде сүзләргә карамастан әнинең бик нык эше күп булудан булуына карамастан Көненә бер өчешәр, дүртшәр кием алыштырадыр. Хәзер әйтәбез инде образ дип әйме. Э, кием алыштырган ук яратадыр им. Шкафны ачам да, бер кием киеп чыгып китәм. Тагын ашап нәрсәләр анда э, э, өйгә кайтасың. Тагын урамга чыгып китәсең, дуслар белән балачага балачага бит инде без анан тагын бер кием алыштырып чыгам теге топ тияме тагын алыштырып чыгып китәсең и әни шунда мине бик нык ачуланадыр инде аңлыйм мин аны менә хәзер аңлыйм мин аны чөнки ул аның белән өчен... юасың бит әле ул вакытта ул вакытта машинасы ул вакытта э, полуавтомат машина э, башта юа да потом син кул белән инде аннары әйе кул белән сыгасың чайкыйсың салкын суда анан соң сыгасың ул менә зур эш атна буена шулай җыелып килә аннан соң эшлисең зур эш большая стирка дип әйтәләр бит әле менә шул шимбә якшәмбе шундый көн иде инде э, җәй көне авылда болай да кием нык пешерим бит инде ул ә кыш көне э, э, процесс ничектер бар җиңелрәк барадыр инде менә хәзер әйткәнемчә әнине аңлыйм һәм мин нык яратадыр инде кечкенәдән хәзердән теге төшенә башлыйсың уйлыйсың э, ну миңа ошыйдыр менә шул процесс инде алыштырырга тегене киеп карарга моны киеп карарга тегеләй итеп карарга былай итеп карарга аннан соң ул әкренләп югалды мәктәп еллары аннан соң университет еллары анда э, укытучы булу һөнәрен ияләштердем мин үзләштердем э, аның турында әзрәк онытылып торды ләкин укытучы булганда да мин шул аның икенче гимназиясендә эшләдем бик матур итеп үземне карап шулай киенеп йөрергә кайсы фән укытучысы идегез инглиз теле инглиз теле укытучысы әйе биш ел инглиз теле укыттым мин казанда укып кайтканнан соң матур итеп үземне карап менә шулай киенеп йөрергә ярата идем инде үземнең укучылар да гел шулай теге комплиментлар дип әйтәм инде илһамланып шундый теге ассызыклап әйтәләр иде инде Э, үзенчәлекле киемнәр киергә ничектер аерылып торырга нык ярата идем менә шуннан соң шәһәрне алыштыргач без ир белән казанга күченеп китәргә карар кылдык ә, әкренләп аннан соң китте шушы менә балачактан килгән ярату киемгә матур киемнәргә киенү процессларына инде эзләү процессы бик яратам шул теге э, стильный теге зәвыклы матур киемнәрне сыйфатлы киемнәрне эзләргә чөнки бит үзегез беләсез магазинда бар тегендей дә мондый да һәм менә шушы процесс мин әкренләп әкренләп шушы яратуым дип әйтим һөнәргә әйләнде әйе ә, әкренләп әкренләп менә шул хоббига аннан соң һөнәргә кереп китте инде әкренләп ә стилист булу өчен берәр кайда укыдыгызмы белем алдыгызмы курслар үттем э, интернетта хәзер бөтенләй бер э, доступный ничек була татарча гафу итегез э, кул астында әйе бөтен нәрсәдән әйе карарга мөмкинлек бар ләкин иң барыбер миңа калса миңа иң ярдәм иткәне ул бары ходай биргән талант шунсыз миңа калса барыбер авыррак була талант һәм әлбәттә тырышлык эзләнү процессы кирәк аралашу һәм әлбәттә практика кирәк инде ансыз булмый нинди генә белемнәрең булмасын практикасыз килеп чыкмый бер нәрсә теория практикасыз үзе генә яши алмый дип әйтәм хаталар да эшләп карарга кирәк барыбер әлбәттә ансыз булмый әзерәк башларны тишмичә булмый Әйе. Ә зәвыклы, матур итеп киенү өчен ниндидер өч кагыйдәне әйтә аласызмы? Менә төп өч кагыйдә шушындый дип. Зәвыклы итеп киенү өчен? Әйе. Иң беренче чиратта үзеңне аңларга кирәк. Нәрсә телисең син? Сиңа Э, менә күңелдә булган менә шул кешеләр күп күп вакытта киенү процессында үзләренә кием сайлау вакытында шуны оныталар монысы иң мөһиме сиңа күңелеңә нәрсә ятышлы нәрсә телисең син чынлыкта ничек итеп күренергә телисең син нинди максат синең бүгін бүгін киген образыңның максаты нәрсә син нәрсәгә ирешергә телисең шушындый образ белән аннан соң икенчесе икенче пункт дип әйтәм инде ул синең э, фигураңның үзеңнең төс кыяфәтеңнең пропорцияләрен э, аңлау сиңа бу килешәме юкмы синең фигураңа килешлеме бу юкмы менә шул әйберләр теге үзенчәлекләрен белеп алып әйе кайбер җирен ассызыклыйсың ә кайбер җирен әзрәк кенә качырасың дип әйт яшерәсең кием астына менә шундый нюансларын дип әйтәм инде шунысы һәм өченчесе яшәү рәвеше кайда яшисең син кем булып эшлисең син например мәсәлән дип әйтәм инде э, татарстан безнең менә казанда киенү белән барыбер теге җылы яклар кызу яклар белән бер төрле була алмый бездә климат төрле шуңа э, кайда яшәвең ул бик нык мөһим һәм шул ук вакытта э, кем син һөнәрең буенча һөнәрең буенча статус гомумән әйткәндә син Э, декреттагы әни булсаң сиңа офистака киеп йөри торган э, юбка карандаштыр блузкалар бик туры килеп бетми дип әйтәм инде каблуклар белән бала белән урамда э, чабылап йөреп булмый шуңа шушындый шушы моментларны да искә тотырга кирәк шул ук вакытта әгәр дресс код бар икән эш урынында әлбәттә син аны сакларга тиеш син бу кагыйдәләрне һәрвакыт башында тотырга тиеш әгәр дә дресс код юк икән әгәр андый бер кертелгән икән рөхсәт ителгән икән әлбәттә ул пунктны истә тотырга кирәк шуңа инде тагын бер әйтеп китәм яшәү рәвеше кайда яшәвең яшәү рәвешең кем булып эшләвең нинди статусың менә алар бөтенесе мөһим Әйе, роль уйный димәк. Әйе. Кием сайлаганда һәм үзеңнең стилеңне, образыңны булдырганда. Э, һәм шушыннан ук чыгып тагын бер сорау. Ә хатын кызның гардеробында нәрсә булырга тиеш? Бармы менә шундый иң кирәкле әйберләр булырга тиеш дигән. Теге база дип әйтәләр бит әле. Әйе, хәзер элек берничә ел элек шушы стилистика темасы кереп киткәндә, беренче адымнар атлаганда кешеләргә шундый интернет тулы иде ул списоклар базовый гардероб нәрсә булырга тиеш анда һәм анда прям бер ун ун биш кием буладыр инде чтобы теге берсе белән берсе э, туры килерлек инде хәзер әйбер ул әйберләр артта калды дип әйтәм инде чөнки һәр кешенең һәр хатын кызның үзенең базовый гардеробы һәр кеше аерыла ләкин шул вакытта менә үземнең опытыма тәҗрибәмә дә чыгып әйткән әйтсәм эшләү кызлар белән хатын кызлар белән эшләү процессыннан Э, күп кеше нәрсә дип әйтсәк тә барыбер джинсылар гына читкә куймый бер 99 процент дип әйтсәм дә ялгышмасмын чөнки һәр кешедә берәр пар булса да бер ике пар булса да джинсы чалбар була шуңа туры э, фасонда э, мин бик еш тәкъдим итәм инде туры фасон джинсы чалбар беренчесе икенчесе берәр футболка дәп димидер идем инде ак төстә кара төстә ак төстә кара төстә дә булырга мөмкин э, шул ук вакытта ак белән кара бит инде ул башка төсләр белән дә бик нык яхшы тәңгәл килә туры килә шуңа ак белән кара әлбәттә һәм бежевый шундый ком төсендә песочный төсләрдә булса мөмкин чөнки алар да бик нык актуаль һәм һәрвакытта да инде һәм башка төсләр белән дә тәңгәл китерергә аларны җайлырак Э, һәм шул ук вакытта икәү булды һәм өченчесе берәр тигез э, матур табанлы ай киеме болсын ул кеды болсын ул лофер дип әйтәм инде чөнки хәзерге вакытта безнең хәзерге заман безнең шундый тизлек заманы каядыр чабабыз каядыр ашыгабыз каблукларны көн саен киеп йөреп булмый кызганычка каршы шул ук вакытта садикка да өлгерергә кирәк эшкә дә өлгерергә кирәк менә шуңа тигез табанлы берәр э, аяк киеме әйтер идем инде булсын кеды булсын ул сандали менә җиңел уңайлы менә уже уже дип әйтәм гафу итегез күз алдына китерегез э, яхшы бер футболка яхшы джинсы һәм тигез табанлы аяк кием безнең инде бер образыбыз э, әзер Бу бер кайчан да модадан чыкмый торган әйберләр дә бугай. Бер кайчан дип әйтә алмыйбыз. Әйе, бер кайчан да дип әйтмибез, чөнки барыбер мода ул үзгәреп тора. Ләкин менә хәзерге вакытта, әгәр ул сезгә килешле икән, әлбәттә, ул сезгә бик нык озак еллар хезмәт итәчәк бу киемнәр. Шул э, әйтеп китәсем килә. Футболкабызны кысып торырга тиеш түгел. Әз генә булса да тән белән футболка арасында, кием арасында 1-2 сантиметр буш ара дип әйтим инде калырга тиеш. Э, Э, матур гына җиңнәр белән шул ук вакытта нык кыска да булмасын кысып та тормасын әзрәк иркенлек сизелергә тиеш хәзерге киемнәрдә джинсына әйтеп киттем туры фасон иң яхшысы һәм аяк киемен әйттем инде әйе һәм аяк киемен иң мөһим пункт ул чиста булырга тиеш һәрвакытта менә шунысы кайбер кешеләр бит әле э, кешене күргәч беренче тапкыр очрашкач аяк киеменә карый аяк киеме э, шундый сүзләр дә йөри бигрәк тә егетләр турында әйтәләр инде аны аяк киеме ул кешенең йөзе әйтәләр бит киемеңә карап каршы алалар акылыңа карап озаталар менә аяк киеменә карап каршы алалар инде э, тәҗрибә дидегез бит ничә ел менә шушы э, мода өлкәсендә дип әйтик хәзер илүзә соны китсәң башта әйткәнемчә ул бик нык хобби кебек кенә булды бер э, он тугызынчы еллардан мин әкренләп кенә әкренләп чөнки мин әле инглиз теле укытучысы буларак казанга күченгәч ә, репетиторствоны да онытмадым mm -hmm. хәзер дә язалар, язалар әле лилия талгатовна кайтасыгыз килмиме mm -hmm. баланы бирәсем иде икенче балам икенче баласы үсеп uh -huh. килә уже кешенең аны сезгә бирәсем киләдер е алмыйсызмы шулай һаман да язалар mm -hmm. ләкин мин инде кайтасыгыз килмиме нокта куйдым ул нигә uh -huh. ә, тулаем нокта куйдым ул инде тормышымның бер э, өлеше булып тора ул минем өчен бик нык зур тәҗрибә бүләк иткән өлеш э, ул өлешкә әйләнеп кайтасым килми дип әйтәм инде ләкин беркайчан да юк дип әйтмә дигән безнең гыйбарә йөри шулай да булып торсын минем бер профессия минем бер ничек дип әйтим инде бик нык яхшы белгән бер өлкә өлкә булып торсын әйе һәм бер әйткәнемчә инде шул э, репетиторствоны мин онытмадым казанга күчкәч икесен бергә стилистика минем бар да как хобби барып шунда образлар ясап кайта торыйм чөнки мине ул бик нык илһамландыра торган процесс мегага якын гына бардым килдем тиз генә кайтып җитәм дә һәм инде кичке балалар мәктәптән кайтышка репетиторствога утырам репетиторство белән шөгыльләнеп шулай ничәләр сәгать менә шулай итеп барадыр минем яхшы гына әкренләп әкренләп менә шундай ни эшчәнлегем әйе менә шулай итеп барды әкренләп әкренләп үрелә үрелә берсенә берсенә комаучауга итмәде ә, жайсыз була башлады дәрес алып барырга авырга узгач беби киткән вакытта инде ә, дәресләрен тулаем туктатырга туры килде һәм шуннан соң инде нокта куйдым шулай менә э, сорауга кире кайтсам он тогузынчы елдан әкренләп кенә хобби кебек башланып башланып киткән процесс менә шулай хәзер әкренләп Минем өчен җитди бер профессиягә әйләнде. Шәп. Әйе. Бәлки кайбер э, караучылар үзләренә теркәп тә куярлар, менә шулай ничек җиңел генә, матур гына иттереп хоббины эшкә әйләндереп булуын. Мин миңа калса әйтеп үтәргә кирәк, бер нәрсә дә җиңел генә бармый синдә, мондый теге бармакны шортлатып кына. Әйе, һәрбер кеше барыбер үзенә тәҗрибә туплый-туплый, үзенең э, характерын үзгәртә үзгәртә например э, мәсәлән мин үзем шәхсән мин бик нык оялчан курку белән менә шундый адымнар ясадым стилистикага чөнки э, шундый тәрбия инде минем шундый бик нык тыныч итеп тәрбияләнгән авыл кызлары былай да шундый бит инде тыйнак үзең бик тыйнак кеше нәрсә дип әйтер кеше сүзе менә ул әйберләр кеше сүзе кеше үтерә дигән татар мәкаләсе бик нык зур мәгънәгә ия шушы мәкалә шушы сүзләр аркасында шушы сүзләр шушы фикер аркасында беләсезме дөньяда күпме кеше үзенең эшен башлый алмыйча йөри үзе теләгән эшне башлый алмыйча йөри шул ук вакытта кечкенәләр булсынмы зурлар булсынмы һәм инде гомер буе дип әйтим инде теләмәгән җирләрендә яшәп теләмәгән җирләрендә эшләүчеләр күп һәм чынлыкта да кеше сүзе дигән әйбер күбесенең башында утыра миңа э, повезло дип әйтсәм бик матур да булмас русча әйтәм инде мин үз өстемдә э, нык эшләдем һаман да эшлим шул курку хисләрен бетерү өстендә үз үземне күрсәтү өстендә дип әйтим инде үз үземнең талантларымны ачу өстендә кернәп эшлим һаман да эшлим чөнки бу процесс миңа калса туктала торган процесс түгел гомерлек процесс ничек кенә без шундый сәер генә рәвештә кереп киттек модадан психологиягә ә хәзер стилистика белән ул мода стилистика ул нык бергә янәшә бара торган психология белән ә хәзер менә кире кайтыйк киемнәргә ә, ничек үзеңнең үзенчәлегеңне саклап калырга чөнки хәзер бөтен кибетләрдә дә шоурумнарда да бер төрле киемнәр урамга чыксак та бер төрле төстә бер төрле күлмәкләр киеп йөрүчеләр дә күп э, нишләргә бу очракта эм, спрос предложение дигән безнең бит инде м, сүз бар Э, әлбәттә нигә шоурумнар һаман шул ук бер төрле нәрсәләрне чөнки менә ш- дөрестән дә шул күп шаур- шоурумнарда Мгм. шул ук бер үк төрле бер үк җирдә кытайда булсын анда кайсыдыр ниндидер э, россия фабрикаларында булсынмы шул ук бер киемнәрне тәкъдим итәләр Мгм. чөнки кеше ала Әгәр кеше алмый башласа бу киемнәрне, э, сорау булмас иде һәм алар сатмас иде. Ни өчен саталар? Димәк, кешегә бу бара. Кеше ала. Шул ук күлмәкне ала. Чөнки ни өчен? Чөнки э, кеше аңлап җиткерә алмый. И инде шушы вакытта мин әйтеп китергә тиеш, менә э, стилистлар белән блогерлар белән бик нык эшлиләр бит инде. Шул магазиннар, брендлар дип әйтим инде, шоурумнар. Э, менә шул рәвешле алар үзләренең киемнәрен популярлаштыралар һәм гади кешегә әйе күрә менә гади кеше аха менә менә бу җырчы шушыны тәкъдим итте димәк ә ул үзен тыңламый ул үзен аңламый үзенең нәрсә кирәк икән менә аңа килешә димәк миңа да килешер әле бәлки килешер әле килешмәсә менә андый сүзләрне күп ишетәм мин ярамаганмыни инде бармы бар матурмы матур менә шундый фикер йөртүчеләр дә бар аларны да аңлыйм чөнки үзеңне аңлау процессы ул бик нык җитди зур вакыт таләп итә торган ләкин һәр кешенең дә кулыннан килә торган аның өчен беренче адымнарны гына ясарга кирәк теләргә кирәк теләк уянса синең тукта әле лилия син ник моны киясең бу монда да шушы кие монда да шушы кием әйдә без башкачарак киеп карыйк Э, әйдә бөтен кеше кия түгел анда например мәсәлән аксыл тренч әйе аксыл тренч булсынмы шул бежевый песочный оттенклар бер мәле бик бумга әйләнеп китте бөтен кеше шуны кия шуны кия аха килешә килешә ләкин ул чынлыкта да бөтен кешегә килешми шундый матур кара кызлар бар теге аларга менә шундый яркий балкып тора торган төсләр кирәк алар югала менә шул төсләр арасында шуны карап кияләр дә Аха, аңа килешә, аха, бу бөтесенә модный дип әйтте бу стилист блогер. Аха, мин дә алып кием әле, миңа да бәлки килешер. Менә шулай торып алар югала. Ә, э, шул ук вакытта әйтәсең, менә шушы кызга шушындый әйберләр килешер иде. Әгәр ул шундый балкып тора торган кызыл, аксыл, шундый э, алсу төсләрне оранжевый төсләрне кисә бөтенләй дә йөзләре икенче төрле итеп э, ачылып китери дип карап куясың ләкин аңа уңайлы шул блогер әйткән стилист әйткән киемнәрне кию төсләрне кию чөнки үзеңне утырып тыңлау вакытты әләп итә кеше кеше арасында аерылып торырга курка андыйлар да бар безнең бигрәк тә шул ук татар менә бу безнең авылдан килгән дип әйтим мин инде ул кеше нәрсә дип әйтер аерылып торсаң анда кеше нәрсә әйтер кешенең күзләр дип әйтим инде артык сүзләрдән артык сүзләрдән артык күзләр ни э, үзеңә тартып китерәсең дип әйткән игътибарны җәлеп итмәскә тырыша соры масса белән бергә йөрергә аңа уңайлырак уңайлырак ә болай сине син шунда аерылып торсаң синең э, артыңнан карап Салар, ах, нинди матур кыз, ничек матур киенгән, нинди матур каблуклар, нинди килешле, яркий шундый матур күлмәк. Менә ул кеше, күп кеше ояла. Менә шулай бердән ояла. Бу, әлбәттә, инде миңа калса шул тәҗриб... тәрбиядән килә, кечкенәдән килә, шул аерылып тормау, аерылып торудан курку инде бу. Ә, моннан курыкмаска кирәк. Без бит һәрберебез дә индивидуаль кеше. Без беребез дә менә синең белән мине чагыштырсак та, әйме, Икебез дә бер дә чәчләребез дә бер түгел, күзләребез дә бер түгел. Ошаш кешеләр бар, ләкин шул ук вакытта алар булса да, туганнар булса да, күпме аларның үзләренә индивидуаль шундый шәхсән, үзләренә генә хас характер яклары дип әйтим инде, тышкы кыяфәтләрендә. Безне бит Ходай беребезне дә яратмаган бер-беребезгә копия шундый теге ошатып. Әгәр безне Ходай яраткан икән, шәхси һәрберебезне шәхсән mm -hmm. ниндидер бер шәхес итеп инде дөресрәге әйткәндә дөресрәк әйткәндә димәк без бу әйбердән курыкмаска тиеш ходай биргән талантлардан ходай биргән тышкы кыяфәттән бөтен булган мөмкинлекләрдән без рәхәтләнеп файдаланырга тиеш дип уйлыйм ә шулай да менә үзенчәлекне ничек таба белергә кирәк үзеңнән һәм кайда киенергә менә үз стилеңне ничек булдырырга әйткәнемчә инде әйтеп киттем бит инде шул үзеңне тыңлау ниеннән үзеңне тыңлау үзеңне аңлау үзеңне ишетә белүдән башларга кирәк теләгең булса әлбәттә башлап була кемдер психолог белән дә эшләргә мөмкин кемдер стилистка мөрәҗәгать итә чынлыкта да хәзер бик нык популяр чөнки клип һаман шул дип әйткәнемчә инде шул джинсы футболкадан туйды мәсәлән яңартасы килә үзенең стилен декретка чыкканда күп декреттан чыкканда бик күп хатын кызлар шулай мөрәҗәгать итәләр эшен алыштырганда мәсәлән һәм мин аларны бик нык аңлыйм чөнки уңайлы стилист белән эшләү һәм кайда киенергә дип әйткәндә һәрбер магазинда табырга мөмкин ниндидер үзенчәлекле кием э, күп вакытта без э, үзебезнең үзебез ияләшкән киемгә күз э, күз салабыз кердем мин мәсәлән бер магазинга А, менә бу кием миңа бу бит инде туры киләдер иде. Мин моны киеп караганым бар, мондый фасонны минем кигәнем бар, бу төсне минем кигәнем бар. Бу кием миңа килешәчәк. Әйе, 90% ул шулай. Һәм кеше һаман да, һаман да шул бер үк киемнәрне ала да ала. Гардеробында булырга мөмкин, ун пар бер үк төрле шаш фасондагы джинсы чалбарлар, берничә м, күлмәк, ирләр стилендагы күлмәк дип әйтәм инде. Шул ук бер үк стильдәге күлмәкләр, озын булсынмы анда, кыска булсынмы. Һаман да алыштыра алыштыра, ләкин фасоны, төсе ниндидер үзгә түгел. Шул ук әйберләр кабатлана. Һәм икенче момент ул синең стилизация. Ничек итеп син киясең бу киемне? Шул ук бер үк төрле ак рубашканы киергә мөмкин төрлечә. Киергә мөмкин шул ук джинс белән дә, күлмәк белән дә, шундый платье комбинация белән дә дип әйтәм. майка өстеннәнме башка нәрсә белән жилет беләнме бер үк киемне төрлечә стилизовать итәргә мөмкин һәм кеше сайлап ала иң күзгә ташланганын кеше тәкъдим иткәнен стилист блогерлар тәкъдим иткәнен дип әйтәм инде чөнки алай уңайлы чөнки ниндидер яңалык керми ә без әйттек что кеше яңалыктан әзрәк курка бездә ничектер аерылып торырга кирәк һәм менә шуңа татып карарга кирәк дип әйтәләр бит инде попробовать әйме татып карарга ниндидер э, яңалыклар эзләргә эксперименттан курыкмаска әйе курыкмаска керәсең шул ук магазинга э, мәсәлән син һәрвакытта да моңынчы киеп карадың ди алдың ди шул ук бер төрле киемнәрне бу юлы магазинга барганда уйлыйсың Лилия, әйдә бүген бу киемнәрне кимибез. Мондыйлар бездә җитәрлек. Әйдә нидер яңа төрле әйбер эзләп карыйбыз. Киеп карыйсың анда аллы гөллесен, чәчкәлесен, тегесен, монсын, бөтенләй үзеңә хас булмаган киемнәрне киеп карыйсың. Ничек син анда хис итәсең бу киемнәрдә үзеңне? Рәхәтме сиңа, ошыймы сиңа? Көзгедәге синең үзеңнең кыяфәтең э, ошыймы сиңа? Бәлки бик нык яхшы шул теге модада, стильдә э, ничек дип әйтим инде зәвыгы яхшы булган әниең дустың ирең шундый кешеләр бардыр аларның фикерен чөнки взгляд со стороны дигән әйбер ул бик нык яхшы нәрсә ләкин аларның э, фикерләре объективный булырга тиеш түгел анда фу иске карашлы кешеләр бар бит нәрсә кидең нинди капчык салмыны мондыйны кияләрмени түгел менә шуны чынлыкта да сиңа карап Килешсә, әйе килешә, килешмәсә, юк килешми дигән фикерле кеше булырга тиеш. Безнең аудитория гомумән яшьләр. Әйе. Яшь үсмерләр, балалар, алар инде укучылар да бар, студентлар да бар. Ә менә кесәгә бәрми торган җирләр кайда алар? Кибетләр кайда орзанрак киемнәрне сатып алып була? Матур да булсын һәм кесәгә дә бәрмәсен. Э, иң яхшысы миңа калса распродажа вакытларын эләктерергә мөмкин менә хәзерге вакытта җәйге распродажалар бара магазиннарда шул ук кыйбатлырак башка вакытта кыйбатлырак тоелган магазинда да бик яхшы нәрсәләр эләктереп калырга мөмкин сыйфаты яхшы булган киемнәр шуңа түгел анда мәсәлән шкафны тутырырга юк бар әйбер белән күп булсын дигән түгел булсын ул әзрәк ләкин шул вакытта булсын ул килешле һәм сыйфатлырак шуңа әзрәк акчаңны җыюракмы я дә булмаса шул распродажа вакытында эләктереп калырга тырышу черная пятница вакытында шундый вакытта сыйфатлырак нәрсәләрне эләктереп калырга кирәк шул вакытта менә мин хәзер элек яратмыйдыр идем эзләмидер идем дә Э, хәзер өйрәнеп киттем wild пресска чөнки бала белән уңайлы балага да заказ бирергә шунда уңайлы әйберләр эзләп алырга менә аны да табырга мөмкин чөнки инде э, һәрберебез дә белә брендлар инде ул түлиләр нәрсәле помещение өчен күпме э, акча бит инде үзегез бирәсез аренда бик нык кыйбатка чыга реклама өчен тегесе монысы өчен аларның чынлыкта да шуның өчен шундый моментларга күп бик күп акчалар китә ә монда ойл пресста инде аның өчен акча түкмиләр площадка бар тәкъдим итәләр шилонгта да табырга мөмкин анда да шул ук скидкалар да була анда да шул ук әйбер бәясе төшерелгән вакытлар да була ләкин инде бер минусы эзләп утырырга кирәк анда да шул ук магазинга барган сыман анда да шул ук э, бик нык актуаль булмаган фасоннар теге сыйфатлы булмаган киемнәр күп ләкин арасында энҗе мәрҗәннәрне табып алырга мөмкин шуңа әгәр студентларның яшьләрнең вакытлары бар икән җәй хәзер яме әлбәттә эзләп утырырга кирәк киңәшләшергә кирәк кем беләндер консультацияләр алырга кирәк теләк булса бар да була ә секонд хендка сезнең карашыгыз нинди киенгәнегез бармы һәм гомумән киңәш итәсезме минем таныш бер кызым бер таныш кыз бар менә ул бик нык яратып киенә куллана дип әйтим инде секонд хендлдагы киемнәрне таба алган да шуны бик яхшы позицияләр минем әле дөресен әйткәндә эзләнеп йөрергә вакытым юк бала тугачтын тегендә монда әле бик йөрергә түгел шуны барып кайтсаң шопингка дип әйтәм инде ни э, барып карасам килә әгәр берәр яхшы шундый секонд хенд тапсам монда бит инде брендлы шундый яхшы киемнәрдә очратырга мөмкин э, европа илләрендә Америка якларында ул бик- бик нык Бик популяр. популяр. Әйе. Һәм бит инде м, безнең теге тыелган ш- соц челтәр дип әйтим инде. А, Менә анда да күрәм мин блогерларда да күрәм, стилистларда да үзем яратып караган м, чынлыкта да теге винтаж дип әйтәләр бит инде. Секонд хендлар дигән сүзне бик кулламый, винтажный әйберләрне яратып кияләр, кулланалар и- һәм бик нык матурлар очрый чынлыкта да. Андый магазиннар анда да бар, очрыйлар. М, м, юк дип әйтеп булмый әйе тискәре карашта түгелсез юк әгәр сез очратасыз икән яхшы сыйфатлы әйберн әгәр сез теге э, кешенең энергетикасы дигән кеше бит инде ой кеше кигән бит инде аның шундый нәрсәләр белән түгел икән чөнки аларны чистарталар үзең андай химчисткага бирергә мөмкинсең табасың икән юк дип әйтеп булмый почему бы и нет әйме чөнки шул ук э, бәядә булган мәсәлән сыйфатсыз рак әйбер алганчы кеше кисә дә шул мондый винтажный әйберне алырга чөнки барыбер ул киемнәр бит инде начар кыяфәттә түгел алар бит яхшы сакланган киемнәрне саталар миңа калса ул шундыйны алырга һәм миңа калса менә тагын бер фикер ә, шушыннан алынган әйберләр алар әле үзенчәлеррәк тә булалардыр аерылып торалардыр шуңа күрә әйткәнемчә алар бит күп брендлар тәкъдим иткән киемнәр шул ниндидер пиджаклармы үзенчәлекле матур ниндидер детальләр белән дип әйтим инде шуңа күрә үзенчәлекле булып аерылып торырга теләсәгез бирегә барсагыз була шундыйлар бара да миңа калса секонд хендга ниндидер э, масс маркетта булмаган әйберләр чөнки ул пиджак казанда берәү генә булырга мөмкин шушы секонд хендта түгел анда бөтен ярты казан киеп йөргән

Ә шоппинг озатуларга килсәк, шоппинг сопровождение дип әйтгәндә, э, сез оештырасызмы мондай әйберләр? Әлбәттә, шоппинг э, һәм разбор гардероба. Ике шушы минем хезмәт. Иң мөһим, основной дип әйтәм инде. Э, язылулар киләләр, барабыз, алдан инде бөтен нюансларны, детальләрне сөйләшәбез, бюджет күпме, чөнки төрле кешенең бюджеты төрлечә, Һәм мин шушы бюджет нинди сорауларны бирәм, размер нинди, теләкләр нинди, нинди максат, нәрсә ки, нәрсә киергә тели кеше, аның тек предпочтениеләрен дип әйтәм инде сорыйм. Кайда эшли, ниндирәк стильдә киенергә тели. Әгәр кеше җавап бирә икән бу сорауларга, әлбәттә, уңайлырак була. Һәм шушы сораулардан чыгып, мин инде күз алдыма китерәм, кайсы магазинда, мәсәлән, мин шушы бюджетка сыешырлык киемнәр таба алам бу кешегә. 15 меңгә дә килгән кешеләр була. Ә минималь бюджет менә ничә сум иде? Берничә э, була бит әле шопингында төрлесе. Бер генә образ, мәсәлән, мероприятие бәрәнди бәйрәмгә, чарага э, образ сорап килүчеләр дә була. Андыйларның әлбәттә инде бюджеты икенчерәк төрле. Э, берәр образ, бер мәсәлән, фотосессиягә булырга мөмкин, әйме? Ә, кемдер тулаем гардеробын алыштырырга тели бигрәк тә бу популяр инде әйткәнемчә шул я эш алыштыручыларда я декреттан эшкә чыгучылар арасында ә ничә сум белән килгәннәр бар менә максималь бәя максималь бәясен хәзер истә түгел инде максималь бәя күпме булган микән инде Йөз, ике йөз мең. Ике йөзгә үк юк, мә шул йөзгә якынлыларын ансын тоткан бар инде бергә. Ә, ә иратлар киләме? Минимальный бер 15 тирәсе булгандыр инде. Ә иратлар да килә. Иратлар минем шундый теге постоянный дип әйтим инде. Берничә клиентым бар. Онлайн да эшләргә мөмкин, офлайн да эшләргә мөмкин. Менә шул кешенең э, әйләнеп әйләнеп кайтуы ул бит инде ышаныч билгесе дигән сүз андыйларны бик нык кадерләп кадерләп тотам инде андый кешеләрне бик нык рәхмәтле шундыйларга аеруча да танылган кешеләр бармы менә шул э, клиентларыгыз арасында шоу бизнес э, өлкәсеннән арасында берничә җырчылар белән шулай эшләгәнем бар мәсәлән кемнәр зәринә хасаншина белән эшләгәнем бар аннан соң илдус садыйков белән эшләгәнем бар аның белән э, дәвам итәбез эшләвебезне инде шулай бер э, Йоскина язгы образлар сайладык. Мәле кичә дә аралашып алдык. Тагын беренче образны э, нитеп, ничек дип әйтим инде. Сорау җавап нәзерне инде. Шунда консультация рәвешендә һәм инде планлаштырабыз яңа концерт сезонына костюмнарны бергәләшеп э, нитергә, э, эшләргә шул костюмнар өстендә. миннән фикерләр идеялар дип әйтәм инде хәзер аның белән июль башында менә күрешергә дип э, исәпләп куйдык күрешеп менә шулай җайларга э, сорауларына бөтен сорауларга җаваплар табып эшне бетереп куярга яңа сезонга эшне башлап җибәрергә дип әйтим инде анасын тагын алсу фазлыева белән бик зур шопинг булмады ансаның бер вакыт шулай булып алды аның белән тагын кемнәр журналистлар белән булып алды шулай берничә журналист алар да бит инде кеше янында йөри аларга да матур киенү кирәк хәзерге вакытта матур киенеп йөрү бөтен кешегә дә кирәк миңа калса хәзер дөньясы икенче төрле үз кыяфәтеңне карап теге сорау күтәрдек бит әле ничектер әзрәк булса да аерылып тору кирәк инде бер бөтен кеше арасында бер төрле булып йөрмәскә кирәк ә ничә сум менә шушы шоппинг озату мондай уйлар ярыймы сорап ничә белән ничә арасында ә, минем тайпала сәгать бер, бер сәгать бер сәгать бер сәгатем өч мең минем мәсәлән э, якынча китә ике сәгать ике сәгать вакытында инде без э, илдус белән бер сәгать эчендә нишләптер шундый өлгердек без шундый ничек дип әйтим соң ул шундый бик нык тиз яхшы процесс булды кердек бер магазинга от өйдө деп әйтәм инде башын алып аягына хәтле бөтен нәрсәне таптык киендек чыктык киттек шундый үзебез дә аңламыйча калдык ничек шулай тиз булды бер сәгать әлбәттә әзрәк чөнки бер сәгатьтә булырга мөмкин берәр образ табырга шундый теге экспресс шопинг дип әйтимме соң шундый кыска гына мероприятиега образ тапканда былай кайчак кеше миңа эндәшә бөтен тулаем гардеробны алыштырырга ике сәгать якынча менә шуны истә тотарга кирәк анда бит инде кием магазин гына түгел ярар син кием магазинына кердең дә киемнәреңне алдың аннан табырга кирәк аксессуарлар сумканы алкадыр муенсадыртулыландырырга ой киемен эзләп китәсең ой киеме магазинында анда булмаска мөмкин размеры анда булмаска мөмкин төсе менә шундый детальләр белән ниләр белән э, когда э, шул ук вакытта әле син теге сөйләшәсең бөтен детальләрне э, ассызыклап анда ниндидер аңлатып шул процесс бит ул консультация рәвешендә сөйләшәсең әңгәмә корасың аңлатасың монысы былай кидердең дә куйдың аха все чыкты киттек алдык менә киеп карадык булды түгел киеп кара Киеп карыйбыз, күрсәтәбез, бу киемне болай итеп киеп карасаң була, монысын болай киеп карасаң була, монысы синең бу киемең белән туры килә, менә шулай дип сөйләшә-сөйләшә, менә шулай эшли-эшли, ике сәгать якынча үтеп китә. Бик сирәк вакытта өчкә дә киткәне бар, дүрткә дә булганы бар, көне буена булганы да бар, анысы бигрәк тә булды минем бер ир-ат белән. Башта бардык разбор гардеробыга, өендәге

рәхәт итеп истә калган ул процесс әйе кызыклы әйе ә, кире әйләнеп кайтучылар да бар дидегез бит ә, кире әйләнеп кайтмаучылар тискәре отзыв калдыручылар бармы менә миндә бер генә тапкырда ул дөрес микән юк микән тискәре образ лилия безнең килеп чыкмады нитмәде дигән әйберләр булмады алай э, чөнки э, шопингка барабыз бер дә кием алмыйча кайткан вакыт юк Менә кешене карап бара, кеше миңа бит инде язылды да, бүген килде дә, бүген инстаграмда язылды да, иртәгә без шопингка киттек түгел бит инде. Ул кеше языла, кем аркылыдыр күрә, кемдер тәкъдиме белән анда күрә, минем арт, мине карап бара дип әйтим инде. Мине өйрәнә, ниндирәк кеше мин, мин аңа ошыйммы, минем киенү рәвешем, тормыш рәвешем. Шул вакытта мин үзем дә шулай. Тоттың да кешегә ниндидер ышаныч белән бармыйсың. Э, өйрәнә өйрәнә ничектер әкренләп әкренләп шулай якынлаша якыная аралар дип әйтим инде һәм шуннан соң кеше шул ышанычы белән минем киенү стиле белән эшләү стилемне ошатып шуннан соң миңа эндәшә берәүдә алайса бу образ миңа ошамады гомумән сезнең белән йөрү миңа ошамады юк алай дип әйтмим чөнки без эшләү процессында ук ачыклыйбыз андый сорауны мәсәлән мин тәкъдим итәм менә илүзә сиңа менә киенер килешәчәк әйдә киеп карыйбыз кеше әлбәттә бит инде миңа ышанып килә бит инде э, шопингка киеп карый һәм шул ук вакытта әйтә лилия миңа ошап бетми әле ошап бетми миңа некомфортно бу образда миңа әле бу теге ничек дип әйтим инде нык яңа яңалык бу минем өчен зур яңалык мин мондыйны гомергә кигәнем юк менә ул сорауны сүзне бик нык еш ишетәм минем мондыйны киеп караганым юк мин мондый киемнәрдән гомумән һәрвакытта урап узадырым сез миңа бөтенләй яңалык ачтыгыз дип әйтәләр инде миңа чөнки әйттем бит әле без үзебезгә бер ияләшеп киткән әйберне эзлибез һаман да яңалык түгел ә һаман да шул ук шаблон буенча шаблон буенча зона комфортынан чыкмыйбыз әйе әйе һәм менә шуның аркасында шундый э, моментлар килеп чыга э, киенү процессында әйтәм менә илүзә монысын киеп карыйбыз менә монысы белән монысы туры килә монысы белән монысы туры килә мөмкин шуны теге бер кием икенчесе белән туры килерлек ялгыз ялгыз э, позициялар эзләмибез Хам кеше әйтә, чынлыкта мин сорыйм кабат-кабат, точно ошыймы, син ышанасың, чөнки мин менә минем чутье дип әйтим инде, менә ул нык шул ук вакытта кешене теге сканер сумашында теге аңлап алу күзенә чыга кешенең. Ошыймы юкмы? Ошыймы юкмы? Икеләнеп торган вакытта, мәйтәм, сорыйм инде кабат-кабат. Точно мы 100% мы алабызмы? Чөнки теге әзрәк ни булса, икеләнү күрәме икән, сорыйм. Киячәксеңме, ятмыйчакмы, кире кайтара торган кием булмыйчакмы, әрәм булмыйчакмы, анда шулай дип сорыйм, сорыйм. Кеше әйтергә мөмкин. Әйе, миңа әле иртәрәктер. Мин әле икенче шопингка мәсәлән, әйдә бүген мы гадирәкне алып торабыз, икенче шопингта шушындый ниндидер яңаракны, яңа стильдәге киемне алырбыз. Әкренләп өйрәним әле бит, дип, дип әйтүчеләр дә була. Ә кайбер кеше әйтә, әйе, Лилия, бу яңа, э, матур, э, Әйдә, теге алып карыйм әле, киеп карыйм әле, ияләшеп китермен әле. Э, бүген киеп караганга гына, беренче тапкыр булганга гына ияләшә алмый торам дигәннәр дә була. Менә кеше төрле кеше төрлечә. Бар кайбер кешеләр, алар гомумән кибеткә йөрергә яратмыйлар. Тик кирәк булганга гына эзлиләр киемне, барыбер сатып алалар. Ә ничек тә булса әзерләнергә кирәкме менә шулай кибеттә, шопингта йөрү өчен? Мораль яктан анда, белмим. Алар өченме? Әйе, алдан уйлап чыгырга кирәкме, нәрсә кирәк сиңа? Әллә инде, белмим, тота кабагына алып булмый бит инде аны. Миңа калса, һәр кешенең дә бар борышында ниндидер образ булырга тиеш. Мин һәр кешенең үзенең шкафында нәрсә бар икәнен, үзенең аның шкафының начинкасын белә бит инде. Аха, минем бу әйберне алыштырырга кирәк. Аха, бу әзрәк искергән, моның фасоль, э, фасоны актуальлыгын югалткан, моны алыштырырга кирәк, яңалык кирәк менә шундый әйбер. Һәм миңа калса, һәр кешенең дә башында э, шул образ магазинга барганда да, кибеткә барганда да аның белән булырга тиеш. Һәм бик я- э, э, еш кына була бит әле шул образдан кеше тайпыла да, кирәкмәгәнен күтәреп кайта. Менә шул әйберне ка- э, каты торырга кирәк үзеңдә. сиңа кирәк икән ак футболка ак рубашка алып кайтасы түгел күрдең дә аха бу яхшы скидка белән бу миңа ни тегеләй болай тегендә күрдем монда күрдем түгел кирәк икән сиңа точно менә шул нәрсә күтәреп кайтарга кирәк шунысын ә потом инде аннары инде уйларга кирәк икенче шул моментлар турында өйгә кайткач аннары үкенәсең бит әле нәрсәгә алдым нишләп акчаны бетердем инде мин тагын акчаны әрәм иттем әйе тагын шул ук бер хәл нигә болай иттем инде дип анан кәефеңне бозып тагын үзеңнең менә шундый әйберләр булмасын өчен Ә менә каршыгызга очраган кешене шунда ук карыйсызмы, энәсеннән җебенә кадәр, Аһа, бу кеше болайрак киенгән икән, моңа менә бу әйбер килеп бетми, килешми, диеп. Андый әйбер килешеп бетми дигән, чөнки һәр кешенең үзенең ние, сайлау мөмкинлеге, выбор дип әйтәм инде һәр кешенең үзенең дә. Киенәсе килә икән аның шулай итеп. Димәк, ул аның бүгенге көндә теләге шундый. килеште булмасын мин теге шундый бер упрек дип әйтим тәнкыйть белән алай итеп караганым юк әйе әлбәттә их менә моны кигән булсам моңа матуррак булган булыр иде их шундый матур кыз чәчләрен болай итсә иде дип менә шулай дип әлбәттә башка фикерләр килеп китә ул теге шундый кыска кыска гына берничә секундлык кына теге озаклап уйлап йөрмисең инде берәү турында һәм шул ук вакыт их ямьсез ни дигән түгел чөнки һәр кешенең бар мөмкинлеге мөмкинлегенә чыгып эш итә теләге психологик моментлары нинди аның халәте эчке дөньясы бүгенге көндә бәлки аның бик зур проблемалары бардыр бөтенләй кием турында уйларга кайгысы мәсәлән образлар турында уйларга теләге дә мөмкинлеге дә вакыты да юктыр бәлки аның эшендә берәр нәрсәдер бәлки гаиләсендә шуның өчен әйтәм инде Э, осуждение була бит инде тәнкыйтьләү әйе аның э, андый күзлек аша карамаска тырышам карамыйм да инде дус туганнарыгызга бәлки киңәшләр бирәсездер менә болайрак итеп җибәрсәң болай матуррак булыр иде дип э, элек киңәшләрне уңга сулга чишкәләргә яратадыр идем кечкенәдән шундый мин минем шундый теге характерымның бер үзенчәлеге өйрәтә укытучылык инде бу минем канга сеңгән ул минем тумыштан шундый нәрсә өйрәтергә ярату инде направлять итү юл күрсәтергә теләү хәзер э, бик уйлап кына сорасалар әлбәттә э, киңәш итәм апа мәсәлән һәрвакыт инде минем иң зур ничек дип әйтим клиентлымның берсе көн дәвамында да булырга мөмкин көн саен да булырга мөмкин лидия былай кисәм лидия моны алсам ничек була тегеләй итсәк былай итсәк менә апа белән һәрвакыт менә шундый нидә элемтәдә шул ук вакытта минем әти мәсәлән үзе бик нык матур киенә Менә ул миннән э, хәтта э, бер татарча мин әзрәк кечкенә кечкенә мәкаләләр, мәкаләләр язарга яратам. Шунда да язганым бар. Әтинең стиле турында. Бик чиста пөхтә, аларның канында шундый нәрсә инде. Ул шуннан күчкәндер дә бәлки матурлыкка нигә. Э, әнигә хәтта кием сайлаганда да әти соңгы сүзен әйтә. Илсөяр, бу сиңа килешә, әйдә, бусын алабыз. Юк, бусын киме. Беренче тапкыр ишетәм, Иратның шулай матур киенгәнен. Минем әни аңа ышана. Әтиең һәрвакыт әйтә инде, әтиең белән сайладык дип әйтә. Мәсәлән, бу кайтуда Сабан туе алдыннан әнигә алып кайттым итәк. Шул итәккә өстенә сайлыйбыз ни? Өске кием. Шунда плюс аклы каралы күл итәк. Әти әйтә инде, килеп керде дә, мысы матур мысын кимә мысы кискен кискен генә мысы килешми мысын киеп торма ә, чөнки теге һәм әти ул ә, күп кеше сыман теге артта калган фикер йөртми барыбер алга атлый дип әйтимез аны менә хотя хотя опять тагын рус сүзе кулланам ул каядыр карап нитеп тә ятмый ул бит инде мин усман теге ниндидер яңалыклар артыннан яңа нәрсә быел модада нәрсә дигән күзәтеп бармый Менә кешегә карый да килешәме, юкмы? Ә хөнәре буенча кем? Хөнәре буенча зоотехник. Әйе, хәзер эшләми инде, но зоотехник хөнәре буенча. Ну, хәтта авылда яшәп, иртән чыгып китәдер нигә эшкә, җәяүләп, ялтырап торган резин итек киеп чыгып китәдер инде. Менә шундый. Стрелкасын әнигә соктырырга рөхсәт итмидер. Үзе суга һаман да стрелкасын. Рубашканы бер кисә икенче киеш юк иде. зоотехник мал арасында көн иә. сайын теге фермага да бара үзенең теге офис түгел инде нәрсе дип әйтә инде авыл җирендә шуны теге э, офис контора дип әйтимсең эш урыны эш урыны анда теге документлар нәрсәләр белән дә утыра шул э, вакытта эшчеләр белән дә күрешергә кирәк мал арасына да кереп чыгарга мөмкин инде беркайчан да э, пычрак күлмәк киеп мондый каралган күлмәк белән йөрмәде э, эш вакытында матур итеп киенеп духиына одеколонына сибенеп чәчләрен тарарга мөмкин һаман да көненә әллә ничә тапкыр кулын юа да көзге янында чәч тарап китә мәйтәм әти мәйтәм монның хәтле мин дә чәч тарамыйм Һәм ирем дә шуңа ошаган, менә белсәгез. Чәчен көненә ничә тапкыр тарыйдыр. Әйтәләр бит хатын-кыз. Э, Әтисенә ошатып ала ди. Менә әйтәм, нәкъ тә шундый булгансыз сез. Менә шундый әтинең шундый үзенчәлеге бар. Э, бу нигә каян кереп киттек без? Каяндыр кереп киттек. Менә шундый э, әтинең үзенчәлеге, кием сайларга. бергә ярата торган әйе бик кызык әйе һәм менә мин истә апаның туена күлмәк алган ой кызым курча кебек син һаман да исә дигән шул сүзләре мондый әзрәк пышнырак әле вакытта стиль белән бик кызыксынган түгел мәктәптә эшләгән вакытларым кызым теге күлмәген ки әле аяк очларына бас әле менә шундый әтинең характеры шундый ягы бар хәзерге җәйдә нинди төсләр актуаль Бу сорауны миңа э, нинди очрау э, нинди очрашу булса да, нинди ни Һәр вакыт бирәләр. Э, һәр вакыт бирә торган иң популяр сорауларның берсе. Ә мин һәм һәр вакыт минем җавап үзгәрми Илүзә. Кешегә нинди төс килешә, шул модада. Чөнки мин әйтергә мөмкин, менә быел кызылның кызыл төснең шундый шундый ни оттенклары дип, үзгә килешмәскә мөмкин. Шул стилист әйтте, менә Лидия эфирда әйтте бит, шушы видеода әйтте бит, ха, мин барып эзлим шушы киемне түгел. Килешә икән, алыгыз, нинди төстә. Чөнки берәр төс булырга мөмкин бик нык популяр, калганнары булырга мөмкин шундый второстепенныйрак. Чөнки модный домнар инде безнең күрсәтә анда миллион төрле төс. Һәм һәрбер төстә модада. Әгәр синең фасоның килешле икән, әгәр бу кием сиңа килешле икән, төс э, второстепенныйрак момент. Әлбәттә, ул сиңа килешергә тиеш, сүз дә юк, ләкин фасоннар барыбер беренче чиратта, беренче урындарак тора. Шуңа карамагыз менә бу сүзләргә, нинди төскә, нәрсәгә, нинди модадамы алар, юкмы дигән килешә икән кием сезгә алыгыз төсенә карамыйча ярый төсне хәзер ачыкладык ә текстура фасонга килсәк ниндирәк бәлки бардыр шундый киемнәр мәсәлән хәзер бик популяр итәкләр безнең джинс итәкләр ә... макси длина әйе озынлыктагы итәкләр э, модадамы алар алар керде әйе быел быел дип әйтәм мин шушы бер ике елда бик нык актуальләшеп популярлашып китте ә, максималь теге озынлыктагы инде макси длина дип әйтәбез инде итәкләр булсын ул джинсы булсын ул атлас тукымадан сатин тукыма булсын ул хлопковый шундый карго кесәле кесәле итәкләр ә, тукымасы алай теге мөһим роль уйнамый түгел әйе ә, төсе дә түгел менә шул озынлыгы әйе бер мәлне безнең бик нык популяр иде миди шул тез астыннан әзрәк аскарак төшеп тора торган инде шунысы бик популяр иде ләкин шул ук вакытта алар да үзенең актуальлыгын югалтмый чөнки анда әле озынлык кына түгел э, киемнең гомумән фасоны ниндирәк ул кысып торамы ниме шуларын да игътибарга алырга кирәк шул ук вакытта бик нык матур бар кыска мини длинадагы әгәр кешегә килешә икән әгәр кыз хатын кызның кызларның аяклары матур икән мин берничек тә әйтә алмыйм кимәгез бу киемне дип чөнки мини длина шулай ук популяр әлбәттә быел кереп китте макси длина ләкин ул макси длинага әле безнең бар кешеләр ияләшә алмый бездә бит инде әкренләп әкренләп кабул итәләр андый нәрсәләрне без ияләнеп беткәнче инде ул мода чыгып та китә икенче нәрсә модага кереп китәчәк әйе шуңа бит инде бар беренче группа теге шул модадагы әйберне эләктереп ала да һәм башка халыкка әкренләп әкренләп тарата дип әйтим инде ә менә шулай ук әле кияләр хәзер күн итәкләрдә күн жилетлар жакетлар һәм әле тулаем дним образда да киенәләр менә алар хәзер популяр менә тукымага килсәк инде хәзер тукыма әйткәнемчә э, тукымада гына түгел монда фасонда гомумән алырга кирәк фасон дигән сүзне иң бер нигә башка кертеп калдырырга кирәк ул э, тотал деним дигән сүз ул безнең вакыт вакыт гел тел очында йөри Э, аның э, шушы тотал денемнең булырга мөмкин төсе башкача кесәлеме ул кесәсезме ул киемнәр менә шундый кысып тора торганмы ул аларның тоже фасоннары төрлечә була шуңа э, бу елда булган тотал деним образлары популярный образлар берничә ел элек булганнар белән әлбәттә алар аерыла шуңа менә шул фасон дигән нәрсәне карарга кирәк күн әйберләр шул ук вакытта инде Ул вакытта фасон мондыйрак булса, хәзер мондыйрак, икенчерәк төрле үзенең ниндидер үзенчәлекләре була. Шул кайберен тәкъдим итмиләр бит инде безгә. Шуңа фасонга карарга кирәк, тукымага түгел. Э, шулай ук менә еш кына әйтәләр моданы э, акча эшләү өчен үзгәртеп алмаштырып торалар һәрвакыт дип дөрес әйберме менә килешәсең килешәм әлбәттә шуның белән безгә мәсәлән илүзә уйлап карасак Без бер алган киемне рәхәтләнеп бик озак киеп йөри алабыз. Минем үземдә дә вакыт-вакыт менә шундый теге стилист э, фикере читкә китеп тора да дигән. Мәктәп нәрсәгә инде шуның хәтле кием алырга бер карасаң уйлап куям инде. Э, мин дә әле аның хәтле кием түгел, чөнки мин кайбер клиентларның шкафларын, гардеробларын разбирать иткән вакытта күрәм. Андагы кием, аны киеп бетереп булмый. чынлыкта да ул бит э, миндә кайбер клиентларым хәтле кием юк чөнки мин киям киям рәхәтләнеп киям мин киемнәрне бер кием тегеләй итеп киям мондый сочетание ясыйм тегендәен ясыйм дигәндәй түгел анда бер алдым да бер кидем дә теге эмоциональный покупка өчен генә түгел алай ялгышлык эшләмәскә сез инде тәҗрибәле бәлки шуннан да киләдер сез аларны э, туры китерә аласыз ә, ә бит туры китерә белмәсәң шул аласың да аласың инде аласың да аласың шул ук вакытта теге үзләренең психологик э, халәтен халәтен дыйра дип әйтәләр бит инде менә шуны каплар эчендә эмоциясе юк башкача ниндидер кәефне күтәрергә кирәк үзеңнең бәяңне күтәрергә кирәк кием ала да бер вакыт булып ала шундый эйфория аха мин яңа матур кием килдем ул бит нык нитә э, сизгәнегез булса нык ничек дип әйтим инде йогынты ясый кешенең халәтенә Кәефләрне күтәрә, үз бәяңне күтәреп җибәрә. Аха, бүген әзрәк кия дә бу киемне, тагын яңасы хочется, яңаны аласы килә. Чөнки бу кием үзенең уже эмоцияләрне ниләрне безнең шапоголиклар бәлки шундыйдыр. Яшәтеп җибәрде. Э, яңа эмоцияләр артыннан кемдер ашый, кемдер кибеткә бара. Дөрес. Кемдер ашый, кемдер ә иә кімдер гулять итә кімдер путешествие һәрбір кешенең үзенең ниндидер шул эмоцияларны күтәрә торган кәеф чыганаклары дип әйтсәк тә була һәрбер кешенең үзенеке менә шушы әңгәмә ахырында хәзер бәлки әйтелми калган сүзләрегез бардыр яшьләргә яшүсмерләргә менә шулай эшләмәгез бәлки шулай эшләгез дип киресенчә менә хәзер яшүсмерләрне күрәм инде бик күбе һаман да бер берсен ничек дип әйтим копировать итәргә тырышалар барыбер да э, безнең дворда да яшьләр күп укучылар да күп э, шул ук бер кием бөтенесендә дә аерылып торудан курыкмагыз яшьләр сезгә әйтәм сез чөнки сез безнең киләчәк чөнки сез илнең киләчәге шул ук кыска чәчләр шул ук кыска итәк хәзер бик модага кереп китте бит шундый теге школьный формадагы сымак Э, курыкмагыз кешечә киенергә тырышмагыз үзенчәлекле булыгыз сезнең вакытыгыз да җитәрлек сезнең акылыгыз да җитәрлек сезнең әле шундый теге яшүсмер чагын э, чорында була торган характердагы бунт та бар сездә Шуңа үзегезне эзләнүдән, ниндидер яңалык татып караудан курыкмагыз. Киемнәр турында бу, башка әйберләр турында түгел. Эзләнегез. Хәзер бит инде Корея фильмнарын, дорамаларны карап бик нык популярлашып китте. Мин үзем дә әлбәттә караштырам, яшерен батырын түгел. Аларның стилен кабатлау китте. Менә һаман да шул кабатлау, ниндидер копирование бара. Курыкмагыз үзегез булуга. Әгәр сезнең исемегез Кем анда ул? Гөлчәчәк икән. Булыгыз Гөлчәчәк, булмагыз Айсылу. Айсылу ул башка кеше. Кисен Айсылу шундыйны, син ки башканы. Аерылып торудан курыкмагыз. Үзегезнең шәхес икәнегезне онытмагыз. Чөнки менә шушы яшүсмер чорындагы киенү процессларын, үз-үзеңне өйрәнү процессы ул сезгә киләчәктә ярдәм итәчәк. Менә шул. шушы шәп сүзләр шәп фикерләр белән без инде шәпләп нокта куябыз һәм сезгә рәхмәт әйтәбез бик зур рәхмәт рәхмәт илүзә сезгә һәм рәхмәт барыбер бар тыңлаучыларга караучыларга кемнәр карыйчак бу видеоны рәхмәт һәм бик зур рәхмәт әлбәттә инде безнең э, шушы студияне биреп торган китап радиосына бик зур рәхмәт әйтәбез һәм сау буллашабыз пока пока